Silav hevalno em ê di vê vîdeoya xwe de li ser wergereke Hollandî bisekinin. Ev vîdeo bi taybetî ji bo wan kesan e ku dixwazin hînî Hollandî bibin û ji bo asta duyemîn e. Yanî ji bo a tivey nîvo ye. Di vir de divê hûn balax bidin peyvên ku hûn nizanin. Ev peyv dibe ku lêker yan jî bi holandî verkort, rengdêr adjektif yan jî beivoeglijk namwort, navdêr zelfstandig namwort û daçek Vorsätzel. Herî zêde divê hûn bala xwe bidin van peyvan ji bo hûn bikarin peyvên nû hîn bibin. Hevalname pêşî vê nivîsa xwe bixwînin, li vê derê çîrokek heye. di firyar de xan Anna tê wate rojbûna Annayê ez ê pêşî vê bixwînim ev bi Holandî ye dûre ez ê Kurdiya wê bixwînim û dûra jî em ê hevok bi hevok wergerînin Kurdî heke hûn amade bin em dest pê bikin di firyar de xan Anna Anna is yarix fandax Zeus Tinyar Out Har Auders Xeyfin an Feisçi for Har

En Anna is heil glückig. Em niha ji Kurdiya vê bixwînin. Rojbûna Annayê. Îro rojbûna Annayê. Ew deh sal ye. Dê û bavê wê şahiyekê ji bo wê li dar dixe. Gelek zarok hatin vexwendin. Odeya rûniştinê bi balon û xemilan hatine xemilandin. Li ser maseyê pasteyeke mezin heye. Annayê kirasekî xweşik li xwe kiriye. Hevalên wê yek bi yek tên hundir. Ew bo xwe re diyariyan tînin. Anna pir kêfxweş e û diyariyan vedike. Ew bebok, pirtûk û wêneyekî xweşik distîne. Piştî vekirina diyariyan zarok bi hev re lîstikan dilîzin. Ew tepê yan jî tak û çavgirtin dilîzin û li ber muzîkê dans dikin. Her kes pir kêf dike. Di dawiya rojê de ew pasteyê dixwin û strana Baş e ku tu heyî ji Annayê re dibêjin. Rojeke pir xweş e û Anna pir bextewar e. Em niha vê wergerînin Kurdî hevalno em ê hevok bi hevok li ser bisekinin. Di firyardax fan anna, rojbûna annayê. Di firyardax tê wateya rojbûnê. Rojbûna annayê gava ku em bixwazin bibêjin ev fana vê derê aya vê derê ye ravek hatiye çêkirin. Li vê derê rojbûna annayê di firyardax fan anna. Anna navê jinan e, navê keçikan e. Anna Izyarık van Daag Îro rojbûna Anna ye. Anna Izyarık van Daag Li vê derê van Daag tê wateya îro, yarık rojbûn, iz li vê derê wateya yeyê dide. Di kurdî de em ji vê re çi dibêjin? Cînavkên cînavka kesandinê ji ber ku yekjimar em ê bibêjin cînavka kesandinê li vê derê jî anna îz ev jî lêkera zaynê ye li gorî kesê sêyem hatiye kişandin li gorî annayê dibe îz Zö îz tînyar ewt ew deh salî ye tînyar li vê derê deh salî îz

Di vê derê şahiyekê porhar ji bo wê li vê derê lêkere xeyfinê heye ev bi xwe tê wateya danê yanê dayîn lê yekem wergerînin kurdî wiha çê dibe li dar dixe yan jî çê dike yani em yek bi yek em di kurdî de nikarin wiha bibêjin dê û bavê wê şahiyekê ji bo wê dide yani şahîdan çênabe lê şayî tê li derxistin yan jî mirov şayiyekî çê dike. Em dikarin wiha wergerînin Kurdî lê di Holandî de bi vî awa ye. Er sein Fehl Kinderen outgenodigt. Gelek zarok hatin vexwendin. Li vê derê er sein Fehl Kinderen gelek zarok ew xinodixt hatin vexwendin. Evano ev erzayên tê watê heye lê li vê derê em nikarin ji sedî sed wergerînin heye ê. Ev erzayên li vê derê girêday ew xinodixtê ye ji ber wê hatin vexwendin. Em dikarin wergera wê wiha bibêjin. Lê qasekê din er erzayînê dîsa derkeve hemberî me, wê demê tê wateyê heye, em ê niha lê binerin. Li vê derê feyl kîndirin me got gelek zarok ew dixwin o dixt hatin vexwendin. The Von Kammer is versiert mit Ballon en Slingers. Odeya rûniştinê bi balon û xemilan hatine xemilandin. The Von Kammer, odeya rûniştinê yan jî

Ev gava ku miriv malê dixemilîne hin tişt hene hin bibêjin wêne hene sûret hene miriv dialiqîne ji bo malê xweş bike di wê wateyê de hûn dikarin e, di Googleê de ji lê binêrin Slinger stê çi wateyê. Vê dere lêkera fersîrin heye ev tê wateyê xemilandinê Zayn fersîrin ev dema borî dema borî ya têdayî de di Hollandî de di hev lêker bi hev re tên bikaranîn lêkera alîkar zayîn tê bikaranîn li vê derê zayîn li gorî kesê sêyem li gorî von kamrê hatiye kişandin bûye îz li vê derê met ev jî wekî daçek li vê derê tê wateya bi met balonan bi balon

Binêre li ser maseyê pasteyeke mezin heye. Er îz li vê derê tê wate heye in xiroti tart pasteyeke mezin op tafel li ser maseyê. Li vê derê jî er erzayn ev ji sedî sed wateya hebûnê ne dida lê li vê derê wateya hebûnê dide.

Her frîndin kommen ein for ein bînin. Hevalên wê yek bi yek tên hundir. Her frîndin hevalên wê kommen tên ein for ein yek bi yek bînin hundir. Ze bringin Kadoçyes mey. ew bi xwe re diyariyan tînin. Zö birîng in, ew bi xwe re kado çiyês meyê diyariyan tînin. Li vê derê bi birîng in, meyê birîng in heye. Ev her du bi hev re hatine bikaranîn. Bi xwe re, ev meya vê derê wateya bi xwe re dide. Birîngên jî tê wateya anînê. Lê ji ber ku de li gorî dema niha hatiye kişandin, zê birîngên kadoçiyês meyên. Tînin em dibêjin yan jî diînin. Anna is erg blay and open di kadoçiyês. Anna pir kêfxweş e û diyariyan vedike. Anna is erg blay. Anna pir kêfxweş e. Blay tê wateya kêfxweş.

distîne. Unbook, pirtûkek, an unmoe takening û wêneyekî xweşik. Heval ez vê bibêjim, ev takening wekî pelin, kaxizin zarok li ser wan xêzikan çêdikin yan jî bi xwe hatine xêzkirin wan boyax dikin. Di Holandî de jê re dibêjin ferfin. Lê dibêjin taken in. Yani ferfin bi xwe têwa te boyaxkirinê lê taken in têwa te xêzkirinê. Di Kurdî de em wergerin em ê bibêjin û wêneyekî xweşik distîne. Evê derê dîsa adjektif hatiye bikar anîn yan jî by fuxlik nam word. Di Kurdî de em jê re dibêjin rengdêr yan jî hevalnav.

tepê dileyzin. Ev lîstikek heye, ev lîstike. Navê vê tepeye bi îngilîzî tak jê re dibêjin ez bawerim. Ev zarok di nav xwe de vê lîstikê dileyzin. Hin zarok direvin, hin kes didin dû wan, gava ku digirin destê li wan dixin dibêjin tepa min li te. Vî awayî ev lîstik tê lîstin. Ev fersta û pirçiyê ev jî çavgirtin e. di nav kurdan tê zanîn hewce nake ez vê rave bikim en dansin op muzîk û li ber muzîkê direqisin dansin tê watê reqisînê op muzîk li ber muzîkê yani mirov li ber muzîkê direqise di holanî de jî op muzîk li vê derê dîsa me forzetsil bi kar anî opa vê derê jî forzetsil e di kurdî de jî em jê re dibêjin daçek

Ravekê çêdike ev veqetandeka binavkir ye a di Holandî de jî ravek çêdibe fan ravekê çêdike. Anet ayn di di dawiyê da di dawiya çi da fan di dax di dawiya rojê da. Ey tinzu ew pasteyê ew ew dixwin tart pêwateye pasteyê enzîngin zu Strana dibêjin kêjan stranê dibêjin Langzal Zuleyfin for Anna ji bo Annayê. Li vê derê baş e ku tu hey jan ayra dibêjin Langzal Zuleyfin. Evana divê ez vê bibêjim ev heke mirov yek bi yek wergerine Kurdî Langzal Zuleyfin dibêje hêdî bijî. Yani tê hêdî bijî, tê hêdî bijî. Lê em li gorî mantiqê Kurdî em wergerîn, em ê bibêjin baş e ku tu heyî. Em nabêjin tu hêdî bijî, tu yê hêdî bijî. Ne em wiha nabêjin, em vê awayî em dikarin wergerînin Kurdî. Het is een geweldige dag en Anna is heel gelukkig. Rojeke pir xweş e û Anna pir bextewar e. Het is een geweldige dag. Rojeke pir xweş e en Anna is heel gelukkig. û Anna pir bextewar e. Li vê derê heel tê wat heye pir gelukkig bextewar e. Matin dawiya vîdeoya xwe ji kerema xwe vîdeoyê biecibînin, pirsên we hebin bikin Ji kerema xwe lînkayê kopî bikin û di rûpelên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin. Heta derseke din, heta vîdeoyeke din bimînin di xweşiyê de.